Permezz ta' dan il-ktieb, lit-tfal iż-żgħar nistgħu nintroduċuhom mal-frieħ tal-annimali, mal-ħsejjes li jagħmlu u mal-ikel li jieklu.
L-imħabba għall-kitba ilha minn meta kont żgħira, fil-fatt ktibt anki xi artikli u novelli qosra li ġew pubblikati. U ħassejt li għandi nikteb għal tfal, tfal inni magħhom 30 sena nista' ngħid nallimhom U dejjem ħassejt li għat-tfal ta' ċertu età hawn nuqqas kbir, nuqqas kbir ta' kotba. Għalhekk xtaqt li noħroġ dan il-ktieb. Il-ktieb jismu Mama, Mama Għandi l-Ġuħ. Nista' ngħid li naħseb is-suġġett ħareġ għaliex jiena dejjem bil-ġuħ. U ħassejt li forsi anki nħajjar lit-tfal, naf li hemm, jkun hemm ċertu tfal li joqogħdu lura milli jieklu, biex inħajjarhom, biex nurihom li anki l-annimali għandhom bżonn jieklu biex jikbru. Fil-fatt il-ktieb jittratta dwar l-annimali tar-razzett, ħadt diversi annimali komuni, iż-żgħar tagħhom, Qegħdin jitolbu lil ommhom biex jieklu. Imbagħad indaħħal ukoll l-ikel li jieklu, kull annimal x'ikel jiekol u anke minflok użajt dejjem il-verb pereżempju il-farħ jiekol jew il-ġeru jiekol, daħħalt anki verbi oħra bħal igerrem jew imaxtar Biex anki dawn il-kliem ma jintilfux fil-vokabolarju tagħna. Nemmen li għat-tfal iż-żgħar, speċjalment barra t-test, barra l-kliem, huwa importanti ħafna t-tpinġijiet. Fil-fatt, it-tpinġijiet huma tmġiet kuluriti ħafna, fil-fatt forsi hawnhekk nista' nsemmi anki l-diżinjatur, l-illustratur Jason Buħaġar li mill-ewwel darba li eh, tani kopja tal-tpinġijiet li qed jagħmel um, irnexxielu joħroġ l-ambjent tipiku Malti. Fil-fatt eh, fit-tpinġijiet naraw um, barra ir-razzett fil-bot, per eżempju naraw il-Knisja tar-Raħal, naraw xi mitħna, naraw il-ħitan tas-sejjieħ, L-qara ħamra fuq xi bejt, rota ta' karettun u anki xi maxtura. Ġifieri rnexxielu joħroq l-ambjent li jiena xtaqt noħroġ fil-ktieb tiegħi. Mill-esperjenza tiegħi mat-tfal ninduna Illi t-tfal huma nieqsin minn ċertu kliem, ma ngħidlux antik, imma kliem illi jiena tgħallimt meta kont tifla u qegħdin jintilfu. Jiġifieri nemmen illi fil-klassi l-għalliema tista' terġa' forsi tqajjem ċertu kliem u anki mit-tpinġijiet stess tista' toħloq diskussjonijiet dwar jien naf ir-raddiena, X'inhu x-xogħol tar-raddiena u għalfejn forsi l-qara ħamra titpoġġa fuq il-bejt u l-kumplament. Jiġifieri xtaqt li nerġa' inqajjem ċertu espressjonijiet u kliem li forsi ma tantx għadhom jintużaw. Kif rajt dal-ktieb f'idi, jiġifieri mill-ewwel għedt irrid nerġa' nikteb xi ħaġa oħra. U fil-fatt diġà għandi l-qafas ta' ktieb ieħor, erġajt ħadt xi ħaġa li għandha x'taqsam mat-tradizzjoni Maltija u nittama li fil-futur qarib jkun f'idejja wkoll u nixtieq li b'dak li nikteb anki forsi 'l quddiem inħajjar iktar tfal lit-tfal biex jaqraw u jħobbu iktar il-ktieb.